Рабби шахли садри вә ясирли әмри, йә Раббил галәмин. Бүген без үзебезнең чираттагы дәресебезгә җыелыштык. Э, үткән дәрестә без үткән ел хамза хәрефенең язылу рәвешләре турында әйтеп үттек инде. Хамза ике төрлегә бүленә. Беренчесе аның хамзатул катыга, Бу безнең аеручы э, хамза була. Икенчесе хамзатул васл, бу инде бәйләүче хамза була. Әйттек инде, хамзатул катага ул шундый көчле хәреф, ул һәр вакыт ишетелә, һәр вакыт языла. Ул сүзнең башында да язылырга мөмкин, ул сүзнең уртасында да, ул сүзнең азагында да язылырга мөмкин. Менә э, э, шундый көчле хәреф дидек. Менә ничек итеп без аны истә калдырырга мөмкин, э, мөмкин без? Нинди сүз белән? Әйе, менә Хамза Тулкатага дип әйткәндә, әгәр сезгә ул наглый, бу наглый Хамза дип исегездә калдырырга э, булыша икән, сез аны наглый дип истә калдырыгыз. Ә менә бүген өйрәнәчәк э, Хамза Тулвасыл ул инде интеллигент. Әгәр дә сезгә шулай дип истә калдырырга җайлы икән, сез аны интеллигентный, ул шундый тактичный, ул шундый прямо йомшак Хамза. Чөнки ул үзенең кирәк булмаганын аңлагач, э, төшә дә кала. Э, хәзер инде тактага карыйк.

Әйе, әйттек инде, гарәп теле ул шундый шундый тел, ул инде э, гарәпләр бер вакытта сүзләрен менә сәкенле хәрефкә башламыйлар дидек. Менә бит инде бу нәрсә турында без сөйләшәбез? Без э, сөйләү, сөйләшү турында э, сөйләшәбез. Ә бит язма тел сөйләү теленнән һәрвакыт аерылып тора. Ә менә язуда сәкенле хәрефкә башланган сүзләр бар. Менә мәсәлән бер сүзне алып карайк. Менә бу сүздә сүз башланып китте менә э, нигә э, Хамзатул Васылга. Менә ни өчен кирәк Хамзатул Васыл? Менә шушы сәкенле хәрефкә башланган сүзләрдән сүзне башлап китәр өчен. Әйттек инде бер вакытта да менә шушы сәкенле хәрефкә э, гарәпләр сүзләрен башламыйлар. Аларга менә шушы җирдән укып китәр өчен кирәк нинди дә булса хәрәкә куерга. Менә шушы хәрәкә куерга куер өчен алар менә шушы

Хәтта бер сүз түгел, хәтта бер генә хәреф торса да, ул нишли? Юк, юк, юк, минем монда инде кирәгем калмады, ди дә, төшә дә кала. Менә карыйк. Яздык ди вәне. Менә бер хәреф язып куйдык, менә бу сүзнең алдында, исму сүзе алдында язып куйдык бер хәрефне. Менә шушы очракта без вәдән сикерәбез кая? Менә монда сыга. Һәм менә бу безнең хамзатул васылыбыз Төшә дә кала. Укыйбыз. Вәсму. Вәсму. Әгәр дә менә шушы үзен генә укыганда без укыр идек исму дип. Ә инде алдагы хәреф, алдагы әйбер белән, алдагы сүз белән кушып укыганда ул төшә дә кала. Менә бу урында инде бик нәрсә дип әйтергә? Ә Коръәндә без ничек күрәчәкбез? Коръәндә васыл өстендә бернинди дә хәрәкә булмаячак. Менә шушы урында инде, ой, ничек моны мин моны э, укып китим икән, нинди хәрәкә куярмын икән дип, менә шушыны уйлап утырганда бик авыр кебек. Ә менә аны төшенеп алсагыз бик җиңел булачак. Менә карап китик әле. Менә шушы э, бәйләүче хамзаны, хамзатуль васылны без бүлә алабыз ике төрлегә.

Әл. Менә шушы билгелек тәгърифында һәрвакыт менә шушы васл өстендә торачак нәрсә һәрвакыт фатха торачак. Менә әл хәрефе фатханы башка бер кешегә дә бирмәячәк. Бернинди хәрефтән соң да, ой, хәреф алдыннан соң да ә белән укымаячакбыз. Менә только әлне генә фатха куеп укыячакбыз. Үзебез менә шушы Коръәндә күрәчәкбез без әл дигән әйберне һәм укып киткәндә без менә моңа үзебез Фатхы куеп укып китәчәкбез әл дип. Һәм менә икенче хәмзәтүл васл башка бөтен хәрефләр белән килә торган икенче хәмзәтүл васл. башка бөтен хәрефләр белән киләчәк, башка хәрефләр белән әл хәрефеннән кала башка хәрефләр белән киләчәк безнең

Менә алабыз ди бер сүзне. Ул башланган нәрсә Хамзатул Васылга артыннан килә торган э, сүз, э, артыннан килә торган хәреф һәр вакыт сәкин белән була дидек һәм өченче хәрефебез тора ди безнең дамма белән. Бу бер вариант. Хәзер тагын икенче вариант. Тора ди Хамзатул Васыл артыннан килә торган хәреф сәкин белән һәм э, аның артыннан өченче хәрефебез безнең нәрсә ул булырга мөмкин кәсра белән. Хәм тагын бер вариант тора ди Хамзатул Васл, аның артыннан хәр вакыт һич сиксез тора сәкенле хәреф һәм аннан соң килә ди безнең фатха. Менә шушы сүзләргә без инде шушындый сүз э, шушындый вариант сүзләрне э, очратканда Коръәни Кәримдә, шуннан сүзне башлап киткәндә без Хамзатул Васл өстенә куерга тиешбез, нинди дә булса хәрәкәт. Менә инде карыйбыз. Әгәр дә безнең менә саныйбыз хәрефләрне. Беренче хәрефебез безнең хамзатул васл. Икенчесе безнең сәкенле хәреф һәм өченчесе хәрәкәтле хәреф. Өченче хәрефкә карыйбыз. Өченче хәрефтә менә нинди хәрәкә торса, менә бында без шушы хәрәкәне куеп укыйбыз.

Юк, монда без менә фатхыны куймыйбыз, монда һәрвакыт куябыз кәсрыны. Фатхы безнең һәрвакыт кайда гына була дидек, әлдә генә була. Башка бер хәреф белән дә э, ни э, фатхыны куймыйбыз. Фатхы һәрвакыт менә монда гына була. Бу бит әл түгел, монда икенче нинди дә булса хәреф. Менә толь әлдә генә без куябыз әл дип. Все фатханы ул башка бер бер хәрефкә дә бирми әл хәрефе. Менә бу икенче хәреф белән бу без хәрбагы кәсре белән укыячакбыз. Хәзер алыйк китапларыбызның 41 нче битендә менә шушында безгә күнегүләр күрсәткәннәр.

Ибнү. Ибнү. Менә бу ике сүз безнең ул безнең ул искәрмә булып тора. Һәрвакыт бит инде һәрбер нидән урысча әйтеп әйткәндә из любой правила есть исключение. Менә монда да җәмәгать. Менә бунда әйттек бит инде беренче вариантта менә дамма торса, өченче хәрефебездә дамма торса, без һәрвакыт дамма куябыз дидек, әйме?

истисау. Менә бу ике юлда язылган сүзләрнең без һәрберсенә э, куеп укыдык хамзатул васлга куйдык без кәсраны. Монда өченче хәрефтә һәрберсендә тора безнең э, э, һәрберсендә тора яки безнең фатха тора иде, яисә кәсе тора иде. Без икесендә дә нәрсә куйдык? Икесендә дә укыганда бу хәрефләргә фатха куйдык.

Менә әйттек инде, фатха һәрвакыт әл дигән очракта гына була. Әл дигән очракта һәрвакыт куябыз ә фатханы. Менә башка очракларда карыйбыз инде, өченче хәрефтә нинди тора э, хәрәкә. Әгәр дә без саныйбыз кайдан? Хамзатул васл беренче хәреф тора, сәкенле хәреф икенче була һәм өченче хәрефтә нинди дә булса һәрвакыт нинди дә булса хәрәкә булачак.

Тагын инде шушы сүзләргә э, э, исключение булып тагын бер җирдә берничә җирдә э, андый урыннар бар. Без инде аны тавып, үзебезнең менә укый торган мусхафыбызга, үзебез укый торган Коръәнебезгә шушы урыннарда менә шушы хәрәкә белән укый дип үзебезгә инде хәрбәр язып куярга тиешбез. Чөнки онытылып киткән очракта инде, әгәр дә онытсак бу правилны, без инде сразу күрәбез, аһа, безнең монда нитергә, шушындый хәрәкәт белән, хәрәкә белән укып китәргә икән дип, үзебезнең менә Коръәннәребездә үзебез өчен язып куярга тиешбез инде. Ә ничек менә истә калдырабыз дидек. Безгә бит инде тыңлыйбыз да онытабыз кайбер вакытта. Истә калдырсаң, үзебезнең белә торган теге э, әйберләр белән истә калдырсак, ул ничектер истә э, аннары искә төшерергә җайлы була. Менә әйттек инде Хамзатул касыга ул ниндидер? Ул безнең көчле, ул наглый дидек. Наглый, әйме? Ул бөтен хәрефләр өстенә менеп утырырга мөмкин. Менеп утыра да ул аларны нәрсә үзенә буйсындыра. Артында тора торган урындык кебек кенә кала башка хәрефләребез. Ә бу хәреф нинди? Бу Хәмзәтул Васл, ул интеллигент, ул шундый тактичный дидек. Аның алдына хәтта бер генә хәреф булса да килсә дә, без ул нишли? Төшә дә кала. Без аңа игътибар итмибез, сразу э, алдыннан килә торган хәрефтән сикерәбез кая? Сәкенле хәрефкә. Хәмзәтул Васл бу очракта нәрсә? Бәйли дә төшеп кала. Шуның өчен менә истә калдырырга сезгә җиңел икән, значит, интеллигентный хәреф дип аны истә калдырыргыз. Әй инде, әгәр дә инде сез менә бүгенге дәрестән шушы әйберләрне төшенеп аңлап калсагыз, бу бу материалны сез инде бишлегә үзләштергән буласыз. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.